Youtube Mirasym kanaly.
Kemir Serdar atamyzyň ýaşan döwri bir alamançylyk, talaňçylyk zamany bolupdyr. Çar tarapyndan şu müň gyşlakda oturýarkalar Töwerek daşyndan bulara çozup azar ýamanyny beripdirler. Umuman şu adamlar erkek adam diýilýän hatda aýdýarlar märekede bir aýodaşyny gurup oturan adama O näme üçin aýodaşyňy gurap otyrsyň? Ýagyňy gaýtardyňmy? Ýa ili açlykdan çykardyňmy? Ýekedüýz otur diýer ekenler. Ýekedüýz oturan adamlar nahar iýip otyrkalar gylyçlary öňünde eken. Şu gyljyny öňünde oturan nahar iýip otyrka gyljy öňünde elini alyp atyna böküp münýär ekendir. Şo derejede şu Keýmir serdaryň on müň adamsy mydama edil yzygiderli gullukda gezip ýören adam ýalak esgerler taýýar bolupdyr. Islän wagty ýöne duran ýerinden on müň adam jemläp bilýär eken, gyssansa, ýene-de bir on müň adamyny, şol derejedäki adamyny şonam ýene urşa taýýarlap bilýär eken. Şeýdip, tutda-baslyk zamanada ýaşap ýörşüne Bende oglunyň, Aýnazaryň ýetişeninem duýman galypdyr. Oň dünýede bir ogly bilen bir gyzy bar. Oglunyň ady Aýnazar, gyzynyň adam Aýgül. Soň o gyzyň halk içindäki tanalýan ady Akyllyja diýip tanalýar halkyň içinde. Aýgül adam bir belli-belli adamlary bolmasa Hakyllyja diýip tanalýar. Bir kiçijik gyzjagaşka Teýmir serdar atynyň syrtyny alyp bir çakylyga bir ýerik barýar eken weli, öňünden çykan ýaşulular Teýmir serdar bilen salamlaşypdyr-da, syrtyndaky oturanjy gyzy görüpdir-de, Be, bujagaş gyz näme, serdar, bu gyz nämäň diýip dur weli. Teýmir serdar, Gyzym diýmäkä diýýän, oturanjy gyz, Biä, meň janym, menem myň jan anasy, myň ejesi, meň ejemiň gaýynenesi diýipdir diýýän. Ýaňky ýaşulylar diýýär, durup pikirlenip görüpdirler, bi, bi nähili bolaýdy, pikirlenip görüpdirlerdi diýýär. Hä, onsoň bilipdirler diýýär. Muň ejesi, meň ejemiň gaýynenesi. Nime indi gyýyn, bi-ä, men-ä muň jany, menem muň jan anasy, şeý diýip aýdypdyr, bu bi-ä hakyllyja gyz eken diýşipdirler diýýär. Ýaňkyny çözüp görüpdiler-de aýdyşyny. Şondanam bi hakyllyja bolup gidipdir bu gyzyň ady. Umuman şu O gyz barada-da maglumatlar bar, yzy barada, nesilleri barada-da maglumatlar bar. Hawa, durmuşa çykan ýeriniň zadynyňam maglumaty bar. Indi bu Aýnazar ogly ýetişip barypdyr dänin. Garaz, bir gezen ýerlerinde synçy adam mydama bir özüne, hojalygyna, öz göwnüne laýyk Gyz gözläp başlapdyr. Bir gelinlik ogluna bir gelinlik diýip gyz göz astynda alyp aýlanyp ýörmüşin, daşyna çykarmasa-da. Bir bir ýaňa gidende beýleki edende-de mydama bir obalaň içinden geçip geçmeýär ekeni ýa keýmirhozar illeri biynjalyk etjek bolup bolmaýar ekeni obaň daşyndan aýlanyp geçip gitýär ekeni ýa. Gaýna bir serdar gelýär, han gelýär diýip, adamlar biynjalyk bolmasynlar diýip, daşyndan aýlanyp geçip gidýär eken-de. Bir obaň daşyndan aýlanyp geçip gidip barýar eken. Ýaz günleri weli, bir telpek ýaly bulut gelipdir-de, birden-ha ýyldyrym çakyp diýýär, bir çagba guýup başlapdyr diýýär. Edil şo pursat diýýär, güýçli ýagyş ýagyp duran pursady bir ýedi-sekiz sany gyz, gelin bular arkasyna odun alyp, Oba ýetip barýan pursatlary bolupdyr diýýär. Çagba şeýle bir güýçli ýagypdyr diýýär, bir ala ýerde at aýagy taýyp duran bolupdyr-da, Keýmir serdar diýýär, atyndan düşüp, atyny yýklap durupdyr diýýär. O gyzlaram arkasyndaky odunlaryny ýerde goýupdyrlar-da, yýgyna geçip oturypdyrlar diýýär, odunlaryna yýklap diýýär. Iň çetde bir gyzjagaş diýýär, iň çet tarapda odunyny goýupdyr-da diýýär, Odunyň ýelesine geçip diýýä, köneje donuny çykaryp-a odunyň üstüne atypdyr diýýä. Özem oduny gorap ýelesinde dur diýýä. Bir giden gyzyň içinde biri şeýdip dur eken diýýä. Onsoň bir ýaz ýagşy bolansoň ýagyş goýupdyr. Teýmir serdar atyna-da münmändir-de, ýaňky jylawundan tutyp, Iýdipdir-de, gyzlaň ýanyna barypdyr. Ol gyzlary tanapdyr diýýär. Salam aleýk, serdar kaka diýşipdirler diýýär. Gyzlar oňatmy, saglyk-amanlyk sorapdyr-da, Gyzym, bir üýtgeşik gördüm-le, bir ýedi-sekiz sany gyz-gelin hemmesi odunyň ýygynda otyrdy. A sen odunyňy Donuňy çykaryp-a, ýelesine ýapdyň ony, özüňem odunyň ýagyşdan gorap durduň-la, bu näme beýtdiň sen? diýipdir diýýär. O gyz ädipdir diýýär, Serdar kaka, meň bir garryja atam bar öýde, şuň dem gysmasy bar diýipdir diýýär. Şu odundan başga-da öýde häzir odunymyz ýok. Men şuny öl edibertsem, Öýüň içinde ot ýakaryn bolup tüsselärdei atamyň ýene demgutmasy güýçlenir. Şeýdip atamam kösener, menem ot ýakyp bilmen diýipdirdi. Indi şuny odunymy gurjy edip öý erterin weli, odun-a tüsselemänjik ýanar, atamam kösenmez. Donumam gurar, özüme-de hiç zat bolmaz, guranar, şoň üçin etdim diýipdir diýýä. Be, tüweleme, bia üýtgeşik gyz ekeniň sen, hany öýüňiz hany, bir salgy bersene diýipdir diýýä, göwnüne jaý görüpdir-de, Anha, serdar kaka, hot çetdäki öý biziňki-dä diýip bir öýi, horasaja öýi görkezipdir diýýä. Onda bi gyzyň bi beren jogaby muny gaty biynjalyk edipdir. Şeýdip, öýlerine barynça içinde aýlap, öwürip, bular kimler, bu obaň kimdigini bilýär diýýä. Bar zatlaryny düýpli soraşdyryp, bilip, anyklap, şeýdip öýlerine barypdyr däni. Aýalynyň adyny-da Mährijemal eje ogluny çagyrypdyr diýýä. Ýaňky gyjagaşyny çagyrypdyr, Hakylly jany, Aýgüli çagyrypdyr diýýä. Çag oglunam çagyrypdyr-da, men Edil häri anyg-a däl welin bir gelinlik gyz tapyp goýdum. Welin, şuny men gudaçylyga gitjek ertir şuňa diýipdir diýýär. Onda muňa hiç kim, Aý hawa, bolýa-da bolýa, näme üçin, kimler olar diýip soraýan adam ýok. Bolýa diýipdir. Ertir atyna atlanypdyr-da, ýaňky gyzyň salgy berençe öýüne garşy gaýdypdyr. Keýmil serdar diýlen öýe gelipdir-de, atyny baglapdyr-da, Gepleşer ýaly adam mamyka? diýip, öýe girmäkä gygyryp durup, Geleweriň! diýip, ýaňkyja gyzyň sesi eşidilipdir diýýär. Gapydan salam berip, Salawmaleýkim! diýip, gapydan Keýmir syrdar giripdir weli, şo gyz, odunynyň ýelesinde duran gyz bir agaç şanajykda Azajyk hamyry ýumruklap otyr eken diýýär. Elbetde bir unaş etmek üçinmi, garaz näme üçindir ýumruklap otyr eken-de, gapydan giri salam berip giren Keýmir serdara seredipdir weli, gözüniň biri naragrak eken, azajyk diýýär. Biri gyşygrajyk eken, gözi ýaýaň gyzyň. Muň gözüniň gyşygrajykdygyny görüpdir, görkezilen ýerde oturypdyr. Geçip oturypdyr dänin. Indi Keýmir serdar daş-töweregine seredipdi. Be, öý-ä öý dagy däl eken welin, tüýnügi gyşygyrajyk eken-ow muň diýipdir diýýä. Ýaňky hamyr edip oturanjy gyz diýýä, Serdar kaka tüýnügi gyşygam bolsa, tüssesi gönçük ýandyr diýipdir diýýä. Şeý diýipdir welin diýýä, galyp bolup gürrüň gutardy indi diýip oturypdyr diýýä. Şeýdip, Asyl ýöne sesini-üýnüni çykarman, Indi men gözleýän gyzymy tapdym, boldy diýip oturyberipdir diýýär. Onýança diýýär, bir ýaşuly ardynjyrap gapydan giripdir diýýär. O-how, han, sen niri, bu ýerler niri, atyňy görüp tanaýdym. Teýmir serdar senmi, ho, bi? diýip, Aý, salowmaleýkim, agam diýip, gaty bir garran ýaşuly adam diýýär. Giripdir öýe diýýär. Daş çykan eken diýýär. Atasy ýaňkyja gyzyň atasy bolmaga çemelýär. Onuň öýe gelip, içi ýerine geçip oturypdyr, salamlaşypdyrlar-da. Aýda gör-how, han, sen näme-how, bu ýerler niri, seň niri? diýipdir Weliýa. Serdaram aýdypdyr diýýär, Agam, şu dül, şu dünýä ma, şu dünýä soltanlygynda bir oglum bile bir gyzym bar, şu dünýede. Şu ogluma taý gözläp geldim, agam, seň öýüňe diýipdir diýýär. Ýaňky ýaşuly diýýär, Wah, Hamsygyp diýýär, Ha, serdar, sen gelen bolsaň, gyz seňkin-ha diýipdir diýýär. Sähedinem özüň belle diýipdir diýýär. Sen, sen gelen bolsaň, gutardy gürrüň, sähedinem özüň belle-na, gyz seňki, inimana al diýipdir diýýär. Onsoň indi ýene bir zat aýdaýyn saňa diýipdir diýýär. Şu Men şu gyzyň atasy, şu ikimizden başga-da hiç kim ýok şu öýde. Menem ynha togsan kiçeldip barýan adam. Şu muň kakasy bu gyzyň kakasy obamyza bir hoplan wagt bir ýag çozdy diýlende obamyza çozdy welin oglum bu gyzyň kakasy ylgap öýden çykanda aňyrsynda bir adam garaşyp durupdyr gapyda görünip duran ýerde yz ýandanam gapyň arkasynada biri gizlenip dur eken diýýär diýipdir şu öňündäkini görüp atylyp eline gylyjy alyp Türkmen öýünden ylgap çykanda arkasyndaky duran gylyç bilen edil boýnunyň çykan ýerinden yşaklygyna garşy gylyjy urupdyr weli, tä göbegine çenli gylyç gelip, ýaňky oglan iki iki bölek bolup ýykylypdyr gapyň agzynda oglum diýipdir şeýdip. Muny Ejesi görüp, şo taýda ýüregi ýarylyp, ejesem şo ýerde dünýeden gaýtdy. Ikisini bile jaýladyk. Indi bu gyzyň ejesi, Oglumyň aýalam bu wakany gördi-de, muňam hakyly üýtgäp, bir aýyň içinde gaty erbet boldy-da, bu gyzam, bu ýem, gelinem dünýeden gaýtdy. Ynha, indi bir şu ikimiz ýaşap otyrys. Menem şu gyzyň bir Arkasy ýapylýança diýip Alla saklap oturandyr-da, şuň üçin-hä otyryn togsan ýaşap barýan diýipdir diýýär. Indi ýene bir zat aýdaýyn saňa diýipdir diýýär. Şu oglum bir goňşy aralykda bir gyzyň atasy öýünden bir çakylyk boldy-da şuny gyzam gujagyna alyp gelýäkä, bir täzeräk münşewür edilen bedeser aty bardy welin, Bir ýapdan bökende nälaýyrak böküpdir-de, bu gyz goltugyndaky oturanja gyz kiçijik gyz ýaňja ýöräp örenje gyz, goltugynda eken ol elinden sypyp zyňylyp gidipdir-de, ýeňsesi ýere degipdir-de, gyzyň gözi gyşardy diýipdir şonda. Doga däl şu gyşyk. Şu gyz soňundan boldy şu gyşyklyk. Teýmir serdar ömür aýdýar ekeni, ejesi bile kakasyndan çaga bir-ä döwük geçmez, birem ýanyk geçmez. Galan zadyň hemmesi ata-enesinde bar zadyň bar zady çaga geçýändir diýip aýdýar ekeni. Şo gyz şo jagaşja gyzyň gözüniň narawlygam edil eliň döwükligi bile deň zat, ýeňseçanakda Görüş merkezi bolýar adamyň şonda ýere degip şonda gözüniň biri gyşarypdyr şonda. Şu doga däl nesile geçjek gümany ýok. Sen bu zatlary bilýänsiň özüň diýip aýdypdyr diýýär. Keýmir serdar asyl aýdýar ekeni şu ata ejesinden kakasyndan pälwanam bolsa, bagşam bolsa, şahyram bolsa, ýalançam bolsa Keseli baram bolsa hemme zat geçýä diňe döwük bilen ýanyk çaga geçmeýä ejesinden ikisi hem soň bolýan zatlarda eliniň döwük döwülip gyşyp gitmegem ýa bir çaý dökülip ýa bir eli aýagy ýanmagam çaga şol geçmeýä galan hemme zatlar geçýä diýip munam bolýa razy diýip ýaňky ýaşuly bilen toýuň sähedini bellemek derejesine ertip Gudaçylyklaryny şeýdip goýupdyr-da, begenip, gelipdir öýlerine. Täzeden ýene ogluny, aýalyny çagyrypdyr, gyzyny çagyrypdyr-da, Men-hä guda bolup geldim. Gelin almaly gündem haçan bellesek, ynha bellemeli. Ýöne bir öňünden size aýtjak zadym, şo gyzyň gözi bir gözi narawrak ekeni. Welin şol kiçijik Bir iki-üç ýaşylja gyzjagaşka atdan kakasy elinden gaçyrypdyr-da, bir bedesar atyň nälaýyk hereketinden ýere ýykylypdyr-da, ýeňse çüwdesi ýere degip, bir gözi gyşarypdyr. Şuň üçin gaty köp adamlar size aýtmaklary mümkin bol, şuň bilen hiç işiňiz bolmasyn. O gelin bize gaty gowy ogullar gyzlar nesil dogrup berer. Bir üýtgeşik hakylly gyz şol. Meň diýýän gözleýän adamym tapdym. Hiç gürrüň bilen işiňiz bolmasyn diýipdir diýýär. Aý onsoň bisna Keýmir serdar Aýnazara guda bolupdyr diýip gürrüň ýaýrap başlapdyr diýýär. Onda nirden guda bolduka han haýsy näme? Ana goňşy obada pylan ýaşulyň agtygy bilen. Dessine ýörite toý pozup ýören adamlar bar-a, ata-baba. Bu habary eşidip diýä, bi, Serdar kakamyz, Dünýede ýekeje ogly bar, Aýnazar jana bir gözi gyşyk gyzyna gyz alyp bermelimikä oňa? diýip, gürrüň baryny ýaýradyp başlapdyrlar diýä. Bi, toý pozýan, ýörite toý pozýan aýallar öňe-tegini dişläp ylgap gelip Mähirjemal eje, Heý bu Aýnazar indi şoňaly gyz alyp bermelimikä, gyzyň muňa sonosyny alyp bermeli ähli. Bu näme üçin beýdýäkä diýip gelip Mähirjemal ejä goýman biri gitse biri gelip aýdyp başlapdyr wol Mähirjemal eje-de diýýä, Men şu öýe gelemde Keýmir serdardy türkmeniň hanyny. Şondan bärem ynha näçemä ýyl geçdi. Uly-uly meseleleri çözdi, şuň hiç haýsyna goşulmadyk. Şu wagta çenlem ýalňyş işi etmedi. Indi gelip, gelip ogluna örmeli bolanda muny edýänine däl diýip bilmerin ahyryn men diýip, diýýä. Şeý diýip aýdypdyr weli indi Mährijemal ejäň ýanyna gelmelerini goýupdyrlar-da diýýä. Bi Aýgülüň ýanyna gelip. Ýaňky Aýnazaryň ýanyna gelip, Garaz, şu gelni alyp bermejek bolup jan edýän adamlar köpelip başlapdyr diýýär. Onda-da toýuň sähedi bellenipdir, gelin getirmeli gün bellenipdir-de, gelin getirilipdir. Bu gelin gelenden beýläk muň eltileri bar. Edil öz öýünden elti bolmasa-da, garaz, daşyndan Indi Aýnazar janyň gözi gyşyk gelin näbi, Aýnazar hanyň çaşyja gelin näbi diýen gürrüňler bu gelniň gulagyna ýetirip durupdyrlarmy şeýdip.